साहित्यांगन में अपने लोकनिक स्वागत अछि आइ हम बिहार बोर्डक कक्षा दसक मैथिली पाठ्यपुस्तकक काव्यखण्डसँ दोसर रचना लऽ कऽ उपस्थित छी एहि कविताक शीर्षक अछि समय साल एकर कवि चन्दा झा छथि जनिक वास्तविक नाम चन्द्रनाथ झा रहनि दरभंगा जिलाक पिंडारुच गामक ई वासी रहथि मुदा बादमे ठाढ़ी गामक वासी भऽ गेलाह किएक तऽ ओहिठाम हिनक विवाह भेलनि मुदा हिनकर शिक्षा दीक्षा मूल रूपसँ सहरसाक बड़गाममे भेलनि जे हिनक मातृक छलनि चंदा झाक जन्म 20 जनवरी 1831 क आ मृत्यु 14 दिसंबर 1907 क भेलनि ई महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह आ महाराज रमेश्वर सिंहक राज दरबारक पंडित रहथि चंदा झाक सर्वोत्कृष्ट रचना छनि मिथिला भाषा रामायण एकर अतिरिक्त पुरुष परीक्षाक मैथिली अनुवाद सेहो बहुत प्रख्यात छनि ई कने आश्चर्यक गप सेहो छैक जे एकटा शैव कवि भऽ कऽ ई मैथिलीमे राम काव्य राम कथाके आधार बना कऽ मिथिला भाषा रामायण लिखलनि एखन हमसभ जे रचना पढ़ब समय साल से मैथिली अकादमी पटना द्वारा प्रकाशित चंद्र रचनावली नामक संग्रहसँ लेल गेल अछि आउ हमसभ सोझे रचना अर्थ बुझबाक प्रयास करी कवि कहै छथि भदै सुखायल धान दहाय गरीब किसान की करत उपाय मतलब जखन भद्रा होयबाक समय रहै तऽ सुखाड़ पड़ि गेलै आ जखन अगहनी हेबाक समय छलै तऽ सभटा दहा गेलै एनामे गरीब किसान कोन उपाय करत कोना दिन काटत जीउत की खाय आब ओकर दिन कटनाइ मुश्किल भऽ गेल छै की खा कऽ जीत ताहि हेतु सभ चिन्तित अछि बाल बच्चा मिल करे है है सभ है है कऽ रहल अइ बाल बच्चा मिल कऽ निरुपाय अछि कोनो चारा नहि छैक हृदय जनु फाटत आ एहन सन स्थितिमे कविकेँ एना बुझाइ छनि जेना हुनक हृदय फाटि जेतनि किसानक मजदूरक पीड़ा देखि कऽ बाँधल छहर ऊँच के आड़ि राति दिन सब धैल कोदारि नहर के कात मे जे छहर होइत छैक ओकर पानि रोकबाक लेल अथवा बाढ़िसँ क्षेत्रके बचेबाक लेल ओहि छहरके ऊँच करबाक लेल मजगूत करबाक लेल लोक दिन राति कोदारि चलौने छल सारी छल उपजल लेल संघारि सारी माने धान धानक फसिल नीक उपजल छलैक मुदा कमला नदी ओकर संहार कऽ लेलखिन निर्दय कमला की दहु विचार नहि जानि की सोच कमला नदी एहन विभत्स रूप धारण कऽ लेलखिन आओर जे उपजल धान छलै तकरा संग हारि गेलखिन हारि हिय बैसल लोक हिया हारि कऽ हिम्मत हारि कऽ बैसल अछि समटू समटू जल कमला माय करू जनु एहन देवी अन्याय आब सब कमला मायके गोहराबैमे लागल अछि जे ओ अपन जल समेटि लेत एहन अन्याय जुनि करत तैँ सब कमला देवीक प्रार्थनामे लागल छथि जे कहुना एहि आपदा सँ निजात पाबी। असह दुख होइछ आस लगाए, कएलहुँ खर्चा करज क खाए। आब ओ आस लगौने बड़ दुख होइत छैक। सभ आस लगौने छल। धानक फसिल नीक होइवला छलैक। नीक उमेद छलैक अगहनीक मुदा सब नष्ट भऽ गेलैक आब लोक पछता रहल अछि जे पूँजी पघा छलै ओ धन खेतीमे लगा देलक आ आब कर्ज कऽ कऽ खेबा लेल मजबूर अछि विकल जन रोय अछि कवि कहै छथि जे लोक बेकल भऽ कऽ कानि रहल अछि अन्तिम पदमे कवि कहै छथि बड़ रौदी छल बरिसल पानि पहिने खूब रौदी छलैक बादमे बरसातमे खूब पानि भेलैक मघ असरेस कयल नहि हनि मघा आओर असरेसा नक्षत्रमे कोनो विशेष हानि नहि भेलै चलल छल धन्धा कह कविचन्द चन्दा झा कवि कहै छथि जे खेती पातीक काज खूब उसरल छलैक नीक चलल छलैक अपन बुते की होयत काज समय न भेल मंद मुदा अपना पुते आब होबयवला की अछि जखन समये मन्द भऽ गेलैक जखन भागे खराब भऽ गेलैक, जखन सभ परिस्थिति विपरीत छै तँ एहन मे आब कएले की जा सकैए। लोक कहुना दुख-विपत्ति मे दिन काटि रहल अछि। तँ हमरा लगैए अपने सभ समय-साल कविता नीक जकाँ बुझि गेल हेबै। आओर हम आशा करै छी जे एकरा बुझलाक बाद अहाँ सब नीक जकाँ एकर जे प्रश्नोत्तर छै से करब तऽ एहिक संग आइ विदा लै छी सबके बहुत बहुत धन्यवाद